yn pole-faced felly. Byth yn, byth yn gwenu ar y llwyfan ac yn Beth gwisgo ti'n du. disgwyl i fi wneud, fatha, t'mo'?
T'mo', ti'n disgwyl i fi fynd ar y s- ar y stage a fatha chwerthin a jocio, t'mo'? Os ti'n mynd ar stage, ti'n mynd ar stage. Ma' ma' dy image di newid o bod off stage yndydi? Ti'n mynd ar stage, ti'n perfformio rywun dwyt? Ti'n meddwl? A ma'...
Dwi'n meddwl hefyd yy lot o amser 'dyn ni 'dyn ni'n yym fatha ganolbwyntio be' 'dyn ni'n neud hefyd a trio t'o' ti jyn- ddim jyst yn mynd trwy'r motions o o chwara cân ti'n actually teimlo'r cân pryd ti'n chwara fo. So os o'n i'n chwara rwbath rili sy rili drist neu rili rili aggressive ne' rwbath a gwenu a phobol ma'n edrych yn hollol ridiculous yndi? Yndi t'mo'? 'Di o ddim fatha club act t'mo'? Na.
Hopio am wnna byth t'mo' o'n i'n me'wl swn i'n medru t'mo' bod yn boblogaidd yno fo jyst t'mo' wbath i neud odd o ynde? T'mo' fel ma' pawb arall yn neud hobi. A nath o jyst yym fel pobol yn licio ni a so nathon ni gario mlaen neud o a Oedda chdi, Mark, yn disgwyl os o'r peth yn, yn para cyhyd? Um, on. Pam? Pam, cos um, o'n i wedi deitha fy hyn, swn i'n mewn bod mewn un band, swn i'n mynd fflitio rownd efo loads o bands a newid bands a this and that. So o'n i'n so o'n i'n meddwl, oh, this is the one band I'm going to be in. A... Ti'n meddwl? Mm. Da, da chi'n di neidio ar unrhyw bandwagons o gwbl naddo? Na.
Dwi'n meddwl da ni di conscious, consciously um, trio peidio wneud yna, cos um, T'mo, mae mor cheap ti'n gweld loads o bands a maen nhw'n ma nhw newid efo'r trend, t'mo. A dwi just, dwi ddim yn cytio na chdi, ma'n... Dwi am yn sincere iawn, t'mo, teg at yr audience ti'n gadael ar ôl na chdi. Mm. Dwi'n dwi coelio mewn fatha symud ymlaen ond dwi'n coelio efo fatha

Mae rhaid ti neud loads mwy o waith cyn mynd mewn. A ar y pryd do'n i ddim yn trio sgwennu stwff yn y stiwdio rili. O'n i jyst yn mynd yna efo caneuon i gyd i cael eu rehearsio. A wedyn, t'mo', roedd pethau'n newid a a pethau'n digwydd i'r caneuon a ond yym gymharu hwnna efo be' 'dyn ni 'di neud efo'r album 'dyn ni 'di sgwennu actually yn y stiwdio a dyna be' nathon ni ddechra neud rili. A oedd hwnna'n sort of datblygiad fwy i fi like, na unrhyw beth arall. Yeah. Mae lot mwy o hwyl actually neud o yn y studio. A just cael rhyw fath o rough guides a pethau, to, cyn ti'n mynd mewn. A wedyn gweithio yn y studio. Sa'n nice i just cael couple of misoedd yn y studio, so, pob blwyddyn. So yna'n briliant. Fi ceisio esbonio hyn Ti'r hanner ffrind Ond di'r geiriau ddim Sut teg y cymer ti o ddifri I fod yn onest mae cael y sŵn be tisio yn union fel mae o yn bach fatha yym trio ffeindio yym pen draw yy enfys t'mo' nei di byth ffeindio fo t'mo'? 'C'os bob tro ti'n ga'l y sŵn wt tisio ma' ma' 'na deud mis 'di pasio a ti'n ti 'di ffindio sŵn arall tisio tisio ga'l o'n debyg i t'mo'? Yn dy ben ôl. Llawenydd heb ddiwedd odd yn newid eto yym w dio'm yn yn lightweight ond mae o'n acoustic iawn Mark. Sa chdi'n cytuno? Mm. Reit, oedd, oedd hyn yn fwriadol?
Dwi'n gwybod sy'n acoustic, mae'n fwy stripped down. Dwi'n meddwl mae bob record, dwi'n meddwl nath ni ddechrau efo lot o production a thing, a mae bob record wedyn wedi bod yn mwy, mwy a mwy stripped down, ti'n gwybod. Um, Bes yn i'n gwybod fath yn acoustic.
Mae'r sain ar y record o, mae'n mae, mae stripped down, so suppose mae unrhyw un yn gallu clywed fatha mwy o band fel fel fasa bod yn fyw neu rhywbeth, ti'n gwbod? Mae'n eitha tebyg, heblaw couple acoustic guitars a dim bach o percussion allan. Ond um, ie, mae'n ma really stripped down, so ti'n gallu clywed y band, sort of, fatha y parts i gyd, like. Ond, uh, ie, yeah, dwi'n meddwl fod o'n Mae'n ma swnio fel ni ar y pryd, so.
Pan dwi'n sgwennu, dwi'n fatha... Dwi jyst yn gael um, lanes yn dod i'n mhen, dwi'n sgwennu nhw lawr, organisio nhw, a wedyn dwi'n meddwl am y meaning wedyn, ti'n tu ôl i'r peth i gyd. Fatha gen bob, gen bob cypled um, rhyw fath o meaning. Ond um, fatha dwi'n sylweddoli beth y gan amdan nes i mi gwblhau o. A weithia' dy- dyw e'm tan tua mis wedyn t'mo'? Hmm. Ond ti'n ffeindio fo'n haws i neud o dyddia' yma? Hmm. Mwy o'm byd ti'n ymarfer. Ar y cychwyn odd o fatha t'wod tri munud o rant t'wod a 'na lot o weiddi a a petha fel 'yn a 'na caneuon yym cynnar felly. Ie. Ac wedyn ti 'di mynd yn fwy fatha barddonol mewn ffordd yn do dros dros y blynyddodd. Do. Bardd 'di o ynde? Wel ma' Mark yn bardd ma'n o- os o's 'a rywun isio Clywed ma' Mark yn sgwennu llyfr yym yy efo'i waith yno fo i gyd. Dwi 'di dwi 'di da- nath o ddanas i fi noson o blaen. Mae'n so os 'dach chi isio prynu llyfr efo gwaith Mark mae o yna. Bydd o yn y siopa Dolig fydd Mark?
Na.
Na!